ameni kana kuti taa nezvigaro muchechi zvekuti tisa anhu acho ukati ndini mudhikoni kuti hapana hapana kusvika ndasvika ndini elda chii chinoitika kwandiri ndiani anonditonga ndakanotisa zvinhu zvakawanda muchechi kashoma kwaunoona mubati muchechi anotendeuka muchechi pazvinhu zvakaipa nenyaya yechigaro chaakagadzwa chiya chiya akuona senge kudenga kune chigaro kudenga hakuna kana mufundisi muchenjero kuti tinogona vasara tese namufundisi musi wekutongwa takamira line tiriko mufundisi takakanganisa papi vototiwana ndiziviwo asi chokwadi ndechekuti kudenga uku kune vana saka nometa chigaro chauinacho muchechi ndimufundisi ndielder ndiani uri mwana ameni ameni ndafara nedziso yanga iripo makuseni nyaya yechivi yandibata bata zvizhinji ndikuona kuti tinogara tichiudzwa nyaya yechivi pese patinosvika panapa asi hatichazvikoshesi nekuti taane chijairira nekuzvinzwa kunza panongotaura mubahure Dza tajairira kuzvinzwa izvi hazvisisina basa. Apa panapa pamberi apa hapachaeri sezvapaita kare. Ameni. Hapachaeri sezvapaita kare. Munhu achibva unoita tunhu twake haanyari kuuya kuzomira pamberi panapa. Ameni. So nhasi toda kumbotanga ndataura ndoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi resistance resistance ndoyataa nayo ndoiri kukonzeresa zvese izvi zvinoitisa kuti uri mubenji umo ibva ringe richirohwa kunoko unenge uchirara uchibuda apa uenda mumba kwako hautombozivi kuti kwaparidzwa kunzi kudini apa papa wanga uchiudzwa izvozvi kunzi unofanira wakuziva kuti unochema kunani amen umwe munhu anenge achiti amen abati pasina zvaanzi I remember imwe conference yandakaattenda kuharare mushumiri achiparidza vanhu vakasumuka vachiti amen umwe akundibvunza kuti ah, panzi kudii asi anga asumuka achiti chi amen chachijairira chataa nacho amen saka inini chero kudaira amen kana usadaira amen as long ndakuudza chokwadi kundivenga kana usandivenga as long ndataura chokwadi ameni, ameni. ameni. eh, pane chinhu chinonzi gospel kana kuti evhangeri vakadzidza vanozati rakabva pazita rekuti wangelion amen vakaenda kuchikoro zvechifundisi nits unfortunate handina hangu kuenda kuchikoro chevafundisi saka wisdom ine vafundisi nehandina mm -hmm. saka pamwe pavanonyenyeredza paya paya vachiti tati vachengetedze makwaini handinyengeredzi tinongorova straight nepo ukabudawo chechi nde ndisipo nde ndadzokera kwande ndisi munongosarawo makadaro ameni e, e, ini ndinovhurisa stereki bhaibheri stereki mavhesi akawandisa saka kana panewo anogara achiverenga shona stereki ndotomuda kana necheya chaiyo kuno amen apota achindiverengerawo toda kuti vhire pana john wekutanga tione vhesi 1 and vhesi 2 chimbonzwa chinombonzi gospero chacho chii chii chatavinga panapa chii chatinovinga zuva nezuva tinouya here kuzoudzwa kuti in the name of jesus you make it in the name of jesus tomorrow unenge wakadai so in the name of jesus zvakati unoreceive your miracle amen manje ina handisi mushumiri anodaro handisi kureva kuti jesu haatipi zvatinoda izvi asi zvatinoda izvi zvakaparidzwa nemukuru ainzi vachiweshe vakataura kuti kwai chekudyira pano kureva kuti chekudyira pano panyika kureva kuti kana ndikati mota ndeyekudyira pano panyika ndikati upfumi ndewekudyira pano panyika asi ivhangeri manje rebhaibheri ukada kuriverenga unozoona kuti hei pane mamwe parinozobata panorwadza kuti zvinobetserei kuti uwane zvinhu zvese zviri pano panyika asi worasikirwa nemweya wako ugeheni saka ndinoti pese pandinomira toda kumeka sure kuti iyoyo mweya iri kurasika iri mukereke iyi idzokere pana mwari ameni iyoyo imweya iri kurasika nekuda kwezvigaro iyi idzokere pana mwari ameni john john wekutanga first john 1 verse 1 and 2

Vana John vakanga vanzwa nezvazvo vasati vazviona. Ameni. Saka zvinoreva kuti mabhuku ese arimo muBhaibheri kubva pana Genesis kusvika kunana Malakai vana John vasati vavepo zvaitotaurwa nezvazvo. Iro rironzi ivhangeri. Ameni. Uyu ndiye akutaura nezvake ivhangeri uyu. Asi nzi zvatakanzwa handiti tikazviona nemeso edu jesu akanga auya vana joni vakamuona nemeso avo handika zvatakatarira zvatakabata vakatomubata jesu kuti uyu hanzi izvozvi zveshoko reupenyu kuroti shoko irori vakatoribata kudai shoko reupenyu vakariona vakarinzwa vakatombotamba naro ameni vhurai luke ndoda kuti muone pamwe apa luke akutaura manje luke chapter one eh, verse 1 to 3 munoona zveevhangeri izvi mm-hmm. kune vakazvinzwa vane first hand information vane first hand information ndo vana john ndobva vatora information yavakanga vaona vakabata vakatamba nayo vakaipawo kune vamwe handiti verengai luke luke chapter 1 vazhinji vazhinji zvavakaedza kurondedzera ah. mashoko ezvinhu izvo zvakaitika pakati pedu hmm. sezvavakatipa ivo vakazviona nemeso avo kubva pakutanga yes navaiva vanyai veshoko mm. Neniwo ndakati ndanyatsofeya feya zvose kubva pakutanga ndakati zvakanaka kuti ndikunyorereiwo nekutevedzanisa imi Teofiro makakurumbira. Ameni. munoona tikaenda pana luku chizvitora luku oisa iwewe luku haana kufamba najesu kune vanoti luku anga ari mudzidzi wajesu akanyora apa haasiriye uyu luku akatoparidzirwawo nezveivhangeri ndosaka kutaura kuti zvataka zvakanga zviripo pakutanga nditi pakati pedu kune vakazviona according to luke pati kudii apo pavhesi eh, vhesi two sezvavakatipa ivo vakazviona sezvavakatipa ivo vakazviona vakazviona ndivana john avo handiti vana john ndobvavaita pass on information kunana luke vana luke ndobvavanzvera nzvera ivhangeri handika panzi kwaiti kudii nameso avo kubva pakutanga eh. navaiva vanyai veshoko yes. Neniwo ndakati ndanyatsofeya feya zvose. Ndakati ndanyatsofeya feya zvose. Mm. Ndokuvunza kuti kangani kaunoti waparidzirwa muno umu. Woenda kumba kwako wombonofeya feyawo zvose zvawaparidzirwa mm. kuti ndezveshuwa here izvi. After waona kuti ndezveshuwa unofanirwa kuchinyorerawo vamwe. Mm. Amen. Vana Tiofila vakakudzwa vari kunze uku. ivhangeri rienderere mberi hareruya but dambudziko rataa naro mazuva ano hatichisina vana luku taakuuya kuzonzwa handiti mm. tauya kuzonzwa tinenge tisinganzwa tichiti tiri kunzwa mm. taenda kunze uku hatichanyoreri vamwe ivhangeri raakuita kunge nderedu tega manje ivhangeri rarisi selfish ivhangeri riri meant kune vanhu vese vari kunze uku rinoparidzwa newe handisi kuti inda unomira mustreet kuda unonyara kumira mustreet uchiti aa jesu akanaka asi basa rako raunoita everyday muromo wako waunotaura everyday unoparidza evhangeri ramwari ameni ukuti ukai uri mwadi ameni saka every one of us has to be a look paevhangeri irori verengai futi toda kuti tidzoke hanzi zvakanga zviripo kubva pakutanga handiti luke akataura zvaa zviripo kubva pakutanga john chapter 1 verse 1 and 2 inoti kudii

ameni pakutanga pakanga kuine shoko shoko rakanga riri chii iye mwari wacho ari chii saka kana takutaura nyaya yeevhangeri tikutaura nhau yamwari ndiye akanga aripo kubva pakutanga ndiye akazoonekwa nana john after vaverenga nezvake nevaprofita amen ko 13 and 14 yachona inobva yati kudii shoko rikazodii 13 to 15 avo vasina kuberekwa mm. neropa kana nekuda kwenyama yes. kana nokuda kwemurume asina mwari shoko rakazova nyama yeah. rikagara pakati pedu mm -hmm. tikaona kubwinya kwake yeah. kubwinya so kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete na Kubwinya. Soko wakaberekwa mumwe chete wababa. Ameni. Pana ndichida apa ndepekuti shoko rakazova nyama ndobva ragara pakati pedu. Ameni. Ndobva taona kubwinya kwake. Saka ukaverenga shona iyi yakatokanganisika pachayo nekuti kunonzi shoko. Handiti? Rakanga rakauya rikaita nyama rikagara pakati pedu. tobva ngoti takaona kubwinya kwaro kokozonzi takaona kubwinya kwake sei amen takaona kubwinya kwake shoko ivhangeri iri ivhangeri ndijesu kristu the person of jesus christ saka ukaona pese panotaurwa ivhangeri pakasataurwa jesu harisi ivhangeri iroro vaparidzi vakawanda vemazuva ano vakufarira ari mamotivational speaker mm. anouya achikuudza kuti tomorrow youare going to make it nekuti pane imwe yandakaterera imwe semono ichiparidziwa neumwe mukuru zvikanzi kwanzi you have stayed too long at mount horeb ndiani anoiziva maisraelites achinzi have stayed too long at mount horeb ndobva vatanga kutaura zvikanzi you have stayed too long with your problem this time you're going to make it in the name of jesus amen vanhu vakasumuka vanhu vakafara vanhu vakapembera but kangani kawazviudzwa uchingodzokera kumba uchingove nesame problem amen ndogara ndichiudza vanhu kuti pane muchinda ainzi moses muchinda ainakidza zvisingaiti unonzwa mwari vachitaura achiti uyu mozi uyu ndinotaura naye Mouth to mouth rimwe version roti face to face vamwe vese mutaura nemi nemavisions nemadream kuitira kuti hakuna anga ane level ranga rine kutaura namwari samoses handiti but moses anoenda pamberi pamwari onoti mwari ini ndine dambudziko randiinaro zvanzi dambudziko rako nderei zvanzi handigoni kutaura zuro uno patakataura rurimi rwangu rwaisagona kunatsotaura nezuro riya mwari patakataura rurimi rwangu rwaisanatsogona kutaura mm. zvikanzi namwari vakumupindura ndomhinduro yandakada zvikanzi handisiri ndakasika zvirema here mm. handisiri ndakasika matsi here mm. handisiri ndakasika mapofu here ndikaona zvakanaka zvakadako kobva kwanzi tienda naaroni anotaura newe but munhu aitaura namwari face to face amen saka chechi mazuva ano tafa nekuda kwezvekudyira pano ameni takuda kuti tikauya muchechi unzi andiprofite here andiprofite here andiita sei vaitika mamiracles here mazuva ekupedzisira kunonzi kuchauya vadzidzisi maprofita vanenge vachiita mamiracles vakawanda venhema vekuti musi vekunotongwa anenge vachitoti kunei mwari pepe chakaporesa nezita renyu wani asi achavaudza kuti handimbokuzivi bvirai kure neni amen saka these people they shall mislead even the elect vangani venyu vabuda izvi zvimukereke vachiteverera mamiracles vatitsvaga kuti vaenda ikoko pane anything here chavati vaona the gospel is jesus christ kwete zvinhu zvekubwira pano ameni

Musati ndichakupomerai mhosva kuna baba. Mhm. Mumwe uriko unokupomerai mhosva. Right. Ndiye Mozisi wamakavimba naye. Aha. Nokuti dai maitenda Mozisi. Right. Mungadai mainditenda ini. Nokuti iye wakanyora zvangu nekuti iye mozisi mozi watinotaura nezvake uyu haana kunyora kuti have said too long iti maunborebu you should now move out of your problem akanyora nezvake hmm. tinoreva kuti tikaverenga pa you stayed too long at mount horeb we should see jesus christ you should not see your problem amen because that is the word the gospel evangelion ratataura nezvaro iri hareruya ndoerengere revelations 19 vese 15 revelations 19 11 to 15 timboona kuti iro reshoko iri ndiani ndiyo atiri kuda kutsvaga ipapo ndakaona kudenga kwakazarurwa mm. ndikaona bhiza jena right naiye wakanga agere pamusoro paro yeah. wakanzi wakatendeuka nawa zvokwadi unotsonga nokurwa zvakarurama meso ake akanga akaita semurazvo womoto mm. Pamusoro wake pakanga pane korona zhinji. Right. Wakanga ane zita rakanyorwa mm. risina kuzikanwa nemunhu yeah. asina iye bedzi. Wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa. Right. Zita rake rinonzi shoko ramwari haleluya haleluya uyu murume adescribe mamunzo ataura nezvake anga aine shoko anga aine hembe yanga yakanyikwa muropa handiti ndobva ataura zvikanzi zita rake yanga asingazikamwe neumwe munhu ndobva anzi zita rake ranga rakanzi shoko ramwari shoko rakanga riripo pakutanga handiti rakanzwikwa nezvaro nemaapostols vamwe ndobva variona vakatombori bata vakafamba naro handiti ndobva vaita wapass on to the next generation kusvika raiti wapass on to you ndiro rishoko ramwari iri asi dambudziko ravepo mazuva ano rakuti kana rakusvika kwatiri rinenge radiluted mani harichisiri iro shoko chairo chairo iri ameni da kuti muone kuti zvese zvakanyorwa Mubhaibheri tiri kurifeya kuna Kristu. Pana Revelation pataurwa kuti anga akanyikwa muropa, handiti? Saka gospel rese pariri centered on ndopana Jesu, pakufa kwaJesu nekumuka kwajesu nesimba riri muropa rajesu ameni saka kana ukaona pasina izvizvi pagospel zvinhu zvitatu zvatataura izvi mm. kufa handiti mm. nekumuka nesimba riri mukumuka kana kuti muropa rajesu mm. harisi gospel ameni saka tichifunga kuti maameni mangana awakadaira asiri gospel haleluya eh, vhurai luke 24

akati kwaari mm. ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri neni kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro wamozisi pamurayiro wamozisi navamuprofita namapisarema namapisarema zvinofanira kuita haleluya haleluya pamberi pacho Ipapo akadziura kuziva kwavo eh. kuti vanzwisise magwaro. Haleluya. Saka dambudziko futi handikakuva kublemei. Kune vamwe vasina kudziurwa kuziva kwavo kuti vazive magwaro. Amen. Kwanzi zvese zvakanyorwa pamusoro pangu zvinofanira kuitika zvakanyorwa pamurayiro wamozisi namapisarema nevaprofita ndizvo saka totaura old testament yese kufa kwajesu nekumuka kwajesu nesimba riri muropa rajesu ndiro gospel rega ririmo mubhaibheri saka izvezvi chero ndikatsinzina ndikavhura bhaibheri ndakadai ndikaverenga pandaverenga hapasi kureva zvimwe zvinhu hapasi kureva kuti ndichadriver mota pakureva gospel amen kufa kwajesu nekumuka kwajesu kana uine nharo tozosangana uzovhura rako utoti ndepapi pakarehwa iwewe eh. kuti apa pari kurehwa inini apa kuti ndazvidagara maningi mumatambudziko ndinofanirwa kubuda eh. pane umwe ndataura nyaya yamosi ari kuold testament ndofanira kubhalansisa handei kunew testament kune muchinda anonzi pauro Pauro aiti akapfuura nepane vanorwara, mubvuri wake ukati bvuu. Vanorwara vaisara vachisimuka, handiti mapofu aiona, zvirema zvaisimuka. Patinonzwa Pauro manje achishedzera iye manje achiti ndakanamata katatu nedambudziko rangu randiinaro iri. Kwai dambudziko Mwari vakatuma mutumwa wakaipa kundibaya nemunzwa. Pauro ndobva anamata katatu nedambudziko raainaro. Asi dambudziko harina kupera. Akati asi ndokutendai imimi mani nekunditeerera ndiine dambudziko rangu randiinaro iri hamuna kana kundisema. Pauro anga asingaoni. Maive neproblem yemaziso. aiona ndizvi but anga ane problem ye yemaziso ndo dambudziro rakanga ainaro pauro kana muchida tobva tavhura futi magwaro but azowandisa ma ameni now ndataura nhau yeevhangeri taane problem yakuitika paevhangeri ndo inonzi resistance yeivhangeri chechi yaane resistant yeivhangeri kudambuka kwakaitoita chechi ikoko kuya kuya its a result of a resistance yeivhangeri nekuti takutora ivhangeri tori personalize togadzira chimwari chedu toti ichi ndo ivhangeri saka vanhu vanofanirwa kutenda izvi amen but gospel is one gospel its jesus christ and jesus christ alone zoti kana tese tikatenda one gospel hapana kudambuka kunomboita machechi saka yanya yekugadzira eh, pane imwe semana ndakamboparidza yandaiti what will you do with the anointing kana wazowana anoinding because vanhu vese vari kugona kuchema kuna mwari vachikumbira zvinhu vapiwa zvipo wakupiwa chipo chekuprofita wakuprofita profita hauna kuibva kwakanaka wapiwa chipo chekuporesa wakuporesa waubva watora chipo chiya chiya wobva wagodzera yatinoti older kana kuti wakugadzira ratinoti business nechipo chiya chiya chamwari amen and its a gift

i hope mese makanditeerera nekuti ndinoziva kuti kune vamwe maresista anenge angogara muchechi asingateereri ivhangeri voti rinopinda nekuku richibuda nekuku amen inini mufield yangu ndoita zvemagetsi kune atinoti maresista basa reresista nderekuti wo ukaisa magetsi iro rofanirwa kumadzora

naizvozvo kana ndirini mm. kana vari ivo mm. tinoparidza kudai nemi makatenda kudai mm. zvino kana kristu atiparidzwa right. kuti wakamutswa kuvakafa ah. vamwe pakati penyu vanoreva seiko kuti hakuna kumuka kwavakafa chipomera toda kupfuurira mberi zvino kana kristu achiparidzwa kuti akamuka kuvakafa saka vamwe pakati penyu vakureva sei kuti kristu haana kumuka kuvakafa amen zvinoreva kuti ave maresistance isu tiri kutaura kuti kristu ka akamuka kuvakafa akataurwa nezvake kubva asati auya akanga ariko vamwe ndo vavazomuona apa akauya vakaona kufa kwake nekumuka kwake vamwe vakarinzwa evhangeri ndobva vaitawo pass on to the generation isina kuzviwitnessa and also we were made partakers of this gospel ndobva taitawo mawitnesses of the gospel amen zvinoreva kuti isu tinotenda kuti kristu akamuka kuvakafa ndobva kwanisaka zvino pakati penyu vamwe vanoti haana kumuka sei ukada kutarisa kumajuzi kune religion inototi jesu haana kumuka e, pamwe ndombofunga kuti ndomboita senge dzinomborasika ndaiverenga bhuku remamuslims riya holy coran ndobva ndavagadzirira kamwe kasemon kavo mamuslims ndikati mukorani mese mune about 114 chapters in those 114 chapters you find kuti its only in five chapters paunonzwa pachimensheniwa munhu ainzi prophet muhammad then in about 25 chapters ndopanomensheniwa munhu wavanoti prophet jesus handiti vanoti he is a prophet they don't agree he is a prophet but in their own book muhammad was mentioned only five times and jesus was mentioned in 25 scriptures then ukaenda mberi naro futi bhuku ravo on chapter 3 they talk about genealogy yamary yamai vajesu kuti mai vajesu vakazodai vakazodai vakazodai haumbonzi panotaurwa mai vamuhammadi then ukaenda futi kune imwe chapter i think its chapter 19 of the same bhuku iroro vanotaura the whole chapter is dedicated to mary rakatonzi mariam the whole chapter dedicated to mary the mother of jesus sheis the only woman arimo then ozoverenga pamusoro pajesu kwanzi kwai jesu wacho zvaaita hanzi ati two days old akaita miracle akatanga kutaura this is the holy coran ravo ravanoverenga rinotaura kuti jesu akatanga kutaura ati two days old ko wavo vanoti muhammad hapana paakaita miracle yekutaura ndobva rataura kuti jesu aimutsa vakafa jesu akasunudza mapofu jesu akasimudza zvirema but hapana paunomhonza pakanzi prophet muhammad akamudza vakafa akadii mapofu akasimudza zvirema hapana zviri but still vanongoresista vanoramba inyaya yeresistance amen ko vamwe venyu sei vakuti jesu haana kumuka kune vakafa kumberi kwacho bva yati kudii Uh, Paul, I think from chapter from verse 14. Yeah, First Corinthians 15, from verse 14. ndoda kuti muone munhu anoresista zvaanenge achitaura pamusoro pegospel ndikataura nemuromo wangu zvoita senge ndii ndiri kufunga rekedzai ivhangeri riri zitaurire vetero ndava 14 mm -hmm. uye dai kristu asina kumuswa mm. kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina ameni nokutenda kwedu kungadai kuchiva uwo pasina mirai mbijana kwai dai kristu asina kumuka kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina zvinoreva dai kristu toasina kumuka tingadai tisiri pano nhasi nekuti te tichiita maumbu majokes atinenge tichiita but we are here because kristu akamuka but vamwe vakutora now this opportunity of us being here nekumuka kwakristu kugadzira business ameni vamwe manje nekuda kwekupusa nekuti havana kuzarurirwa magwaro zvaanoreva zvambotaurwa pa 13 paya vanongoteerera amen kukanzi kwaita mningi ningi aita mamira kuafamba ne anzi werenkot chodzi chehenga wereng wehenga ane henga yake mamira ku maiwei vanhu vese ototi ikoko because tane mweya wekuda kushandirwa zvataurwa nemushumiro yekutanga panapa isusu taane usimbe hwekunamata we don't know the power that we have the power that is in the word the power that is in the gospel amen the power riri muresurrection ndo ratiinaro isusu mm. but hatizvizivi toda kunamatirwa ndakamboudza umwe ndikati iwe dambudziko rako nderei chin'anga vanzisakamboenda kun'anga vero unongoda kuprofita unoziva here kuti iwewo unokwanisa kuprofita mm. handiti kana mweya wazouya pamuri kana mweya wazouya pamuri vanakomana nevanasikana vachadii mweya hauna kuuya pane pakataurwa unzanzi anefa unga ari profeti chete here achaprofiti vanakomana nevanasikana vachaprofita handisi kuti hamufanguwanika munhu anoprofita muchechi nekuti mwari vanoshandisa chero munhu but haufangi kuva nekuda kungoprofitiwa basi amen ka kuti nekuti ndoendera kuchechi kunoporeswa kupamberi kwayo nobva yati kudii scripture yes nesu taiwanikwa tiri zvapupu zvamwari zvenhema hmm. nekuti takapupura kuti mwari wakamutsa kristu iye waasina kumutsa kana zviri izvo kuti vakafa havamuti Nekuti kana vakafa vasingamutswi, naKristu haana kumutswa. Haana kumutswa. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo. Muchiri muzvivi zvenyu. Amen, amen, amen. Kana Kristu asina kumutswa, kutanda kwenyu hakuna maturo muchiri muzvivi zvenyu zvinoda kuti hatitokodzero titinge tiri pano tofanirwa kutosungwa kana tikati kristu haana kumuka vati tiri pano nemhaka yekuti kristu akamuka ndo gospel ratauya naro nhasi iri manje gospel rine resistance ndambota ndati muchechi ndapinda ndatirangani faizuro lese resisting unenge uri mweya so unenge wakakugara so mm. wekuti kubasa unobata time zvanzi kubasa na seven o'clock by half six unenge waveko mm. but hauchakoshesi evhangeri mm. amen waane resistance waaresista chimweya chacho chaita kugara but tichachiona manje manje chakanyorwa nezvacho handisi kutaura zvenhema kune mweya unotogara munhu unotoita kuti munhu aresiste evhangeri amen ndozvandiri kutaura panapa kune maresistance saka unofanira kuzvibvunza kuti handiti resista reevhangeri here panonzi ngatitei chakati chinoita kuti evhangeri riende mberi handiti ndiri kutsikirira here ini kuti evhangeri risaendere mberi amen ndombobvunza mubvunzo makamboinvaita chero vamwe ifirst time yangu yamondiregerera chero umwe mufundisi akambouya zoparidza chero kumboitawo something makazviita azvisati zvamboitwa hambaa mamboivhaita chero mufundisi vambouya mm. right kuuya kwakaita mufundisi ava inotoziva kuti zvinotoitika muaff kune maresista anoresista mufundisi vanomuda handiti kuti auye but maresista zvaari manje maresista haazivi kuti mufundisi anouya nei amen vanongoti anongouya achifamba netsoka so aibva kupi mufundisi kwaakabva ikoko hameno kwaakabva vanofunga kuti anouya achifamba netsoka anodzokera achifamba netsoka maresisters its because wakagarwa nemweya wekuresista hauoni zvinoda kuitiwa muchechi amen unongoona zvese zviri normal so kana pakaita need hauoni ukatarisa chechi yakare payakatanga vanga vasingamboshedzeri maoffering kuti uyai huyai neoffering kana kuti chii vanhu vaingouya nepaakwanisa nepaaona nepaaona need because aisundwa munhu anga asina mweya wekuresista saka it should be your own initiative kuti mwari ndibatsirei ndisavewo nemweya wekuresista mweya wekutsinkirira evhangeri risaende mberi but pamaresista manje mwari vakatipa solution verengai act 1 vese 8 All right. Mm. asi muchapiwa simba mm. kana mweya muchena uya pamusoro penyu right ipapo muchave zvapupu zvangu pajerusaremu haleluya rose yes napasamariya mm. nokusvikira kumugumo wenyika ameni idzokororei futi vhesi iyi asi muchapiwa simba yes kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu ipapo muchava zvapupu zvangu pajerusarema amen napajudhiya rose napasamariya nokusvikira kumugumo wenyika muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamuri handiti mobva maita zvapupu zvapupu ndo mawitnesses hamuna kunatsoona so but tiri mawitnesses because tinotenda kuti jesu akafa kwai mobva mapupura evhangeri nikusvika kumugumo wenyika handiti ndobvunza kuti simba Kana ukaona panonzi muchapiwa simba, simba rinombodirwei? Simba rinodirwa chinhu chino resista, handiti? Ndoshandisa example yechiiko isisi my problem ndeye muindustry ukaona panosumudzwa 14 pounds hama zihama rakadaiwo woziva kuti pane zinhu zihombe riri kuda kurohwa ripinde mukati riri kuresista kuramba kupinda rekuti ukada kuroverera so nemaoko haripindi saka simba manje ratakapiwa ipapo muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya kwamuri handiti kana simba rato tatopiwa simba racho nderekutomeka sure kuti maresistance kana resista rinotsva moto wopfuurira mberi woenda amen saka munhu nemunhu pakati pedu pane access yamweya mutsvene amen pane access yekuti ukawana mweya mutsvene iwewe unopisa resistor riri mauri haleluya saka tinoda kuti umwe neumwe uzvibvunza kuti inini handisi resistor reevhangeri here kangani katati gatitei chinhu kuti ivhangeri riende mberi but we resist amen ukafunga saiko zvino manje zvakandinakidza vazhinji sandei ndichimbofamba famba une zvekaitika muhefe medu vekuku nevekuku havachataudzani nenyaya yekuti iwe unoti ndotenda muna nhingi umwe unotenda muna nhingi saka iwewo wacho utofunga kuti uri munhu uri correct nekuda kwekuti hausi kuda kutaura neuyu utori resista pauri ipapo hausi kuda kuti ivhangeri riende mberi nekuti ukava nerudo neuyo muvengi wako kana asingakudi uri kutadza kuti uri kupisa resista ivhangeri riri kupfuurira mberi ameni saka problem chechi manje yazara maresista vamwe vacho totogara navo pamasaidi pedu ibobvunza yapasaidi nekuti haasi resist here uku ameni chinhu chinhu chinhu chinonzi resista hachina kutanga iko zvinhu amen chinhu chinonzi resista chakatanga kare mwari chaivo chaivo vakafesa resistance satani ndobva afunga kumukira mwari mwari ndobva vafesa resistance kune chimunhu chakasika iwo chakavaresista mwari amen wobva waona kuti saka iko zvino yoo kuti iwe resista haisi mhosva yako uri resista nekuda kwekuti unoteerera baba vako heza ndikuvhurirei apa jesu achidaro kunoteerera baba vako yeah. baba wako satani exactly amen vhurai john chapter 10 toerenga from 22 to 30 from 22 chienda mberi because unoona jesu achitaura kuti inini hamusi makwai yangu ndosaka musinganizwisisi angu makwai anonzwa izwi rangu saka ukana usinganzwi izwi ramwari uri resista verengai John chapter 10 verse 22. Mm. Yaiva nguva yomutambo wokuwandudzwa kwetembere paJerusarema. Mhm. Chaiva chando. Jesu akafamba mutembere mhm. pabiravira raSoromoni. Zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari, Uchativetsa kusvikira rinhiko kana uri kristu iwe tiuzve pachena yeah. jesu akavapindura akati ndakakuudzai mukasatenda mm. mabasa andinoita nezita rababa ndiwo anondipupurira ini right. asi imi hamutendi sezvandakareva nokuti hamuzwi vamakwai angu right makwai angu anonzwa inzwi rangu uh -huh. neni ndinoaziva yes uye anonditevera yes ndinovapa upenyu husingaperi ameni haangafi nokusingaperi haleluya haleluya uye hakuna munhu angaabvuta muruoko rwangu uye hakuna munhu angaabvuta muruoko mangu kwaye anonzwa izwi rangu anonditeera neni ndinomaziva ndoda kuti muzive chimwe chinhu nhasi kuti unga uri panapa izvozvi zvakanga zvakatonyorwa kare kuti uchange uri pano kune avo vari mubhuku reupenyu vakanga vakatonyorwa vasati vazvarwa mazvinzwa vanhu vachanopinda denga ava Zvikadai handipinde hatizivi asi ndikutaura kuti vakatonyorwa vasati vavepo kuti uyu ndewedenga zvinoreva kuti kana wewe usina kunyorwa ndiwo unenge uri rezista risinganzwi izwi remuridzi wemakwai nekuti hausi eh, umwe wemakwai chero ani nani haangambori bvuti kubva mumaoko mangu chero kukauya profeti vakadii vanofamba pamusoro pemvura haangambova bvuti kubva muruoko make iye shoko reupenyu uyu ameni the gospel evhangeri ndoda kuti muone zvandiri kutaura pana revelation 17 vese 18 mwari vanochuza waanoda vanoramba waanoda saka hatikwanisi kubvunza mwari kuti saka kana mwari muchiti uyu anopinda uyu uyu haapindi uyu sei uyu asingapindi ndo panotove neumwari wachona ipapo ndopanotove nerighteousness yacho ipapo amen apa panorwadza apa revelations 1718 mm. mukadzi waona mm. ndiro guta guru rinobata ushe hwamadzimambo enyika mberi revelations Revelation 17 verengerai pavhesi 17 acho nekuti mwari wakaisa mumwoyo yavo kuti vaite kurangarira kwake vave nokurangarira kumwe vape chikara ushe hwavo ushe hwavo

Ndakakudai, ndakakudai, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro, imi munoti, Makatida neiko? Ko Isau akanga asi mukoma waJakobho here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro, ini ndakada Jakobho. Jakobho. Ini ndakada Jakobho. Eh. Asi Isau ndakamuvenga, ndikaisa makomo ake matongo ndikapa makava amarenje nhaka yake amen eh, vese rangu rekuna revelation harisi riro randiri kuda asi ndoda kuti munoritsvaga panotaurwa nyaya yobhuku reupenyu kuti rakanyorwa kare nemazita ndobva atonyorwa kare ndobva ndaona solution yekuti saka mwari vanonyora waanoda vobva vasiya waanoda amen ndobva vataverenga nyaya yajakobho zvikanzi inini mwari jakobho ndakamuda isau ndikamuvenga amen and haumbowani reason why jakobho vakamuda isau vakamuvenga saka zvikadai haisi mhosva yako kuti unge uri resistor muchechi zvikadaro ndiwe isau wakavengwa namwari amen saka chizvibvunzaiwo kuti inini ndiri resista here because ndoziva kuti kana uri munhu akanyorwa mubhuku reupenyu ukanzwa ivhangeri rechokwadi unotendeuka amen munhu akanyorwa mubhuku reupenyu ukanzwa ivhangeri reshuwa hauindi uchichorachora ee eh, eh, eh. manzwa zvaanga achitaura zviya zviya zvekunyepa zviya zviya isu tinoda mamirakuzi toda munana isu handisi kuti akaipa mamirakuzi andoriko minana indoriko zvototi kana mufundisi chaivo chaivo vakatanga kukudzai inini upenyu hwangu hwese ndaingoona munana i amen ndaingoona mamirakuzi ndine ma uh, tiverengere malast scriptures tobva tapedzisa

maari nyika isati yavambwa right sezvaakati mirai sezvaakadii zvaakatisanangura ehe maari nyika isati yavambwa right kureva kuti nyika isati yavambwa kune umwe akatosanangurwa muna mwari mm. kusarudzwa kusanangurwa kwacho chosen neenglish kuti iwewe uri wangu iwewe nyika isati yavambwa verengai Kuti tive vatsvene, ah. vasine mhosva pamberi pake murudo. Haleluya. Akatisemera kare kuti naJesu Kristu tiitwe vanakomana vake sezvaakafadzwa pakuda kwake. Ameni. Amen. Takatosana ngo.

right in the book of life amen amen amen manzwa nhau yebhuku reupenyu iyi moona verenga neshona inatsonzwika kumunhu wese zviri pachena kuitira kuti kana musi wacho wasvika uchabvunza kuti hauna kunzwa here umwe muchinda mutematema uye achitaura amen verengai chikara chaona Chaivapo, mm. hachichitipo, mm. hachichipo. Choda ku, choda kukwira tichibva mugomba rakadzika dzika kundoparadzwa. Right. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku youpenyu ah. kubva pakusikwa kwenyika right. vachashamiswa kana vachiona chikara kuti taivepo vanogara panyika ndivanaani tisu vachashamiswa avo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku reupenyu kubva kare handiti pavachazoona chikara chauya zvobva zvaita senge tiri kutamba tiri kuseka mfundisi aitaura pari achiti siya fornication siya chivi iwo nobva ipapo uchinda uchiti a ah, ndakafurirwa ndakafurirwa ndakafurirwa inyaya yezita iyi iwo zita rako hariko uku tendeuka nhasi ameni ukana wanzwa evhangeri rikakuconvicta it is the truth it is the true gospel halleluya tendeuka pamabasa ako ameni e, ndakaona mubhaibheri kune mweya ndambotaura nezvavo ndikati tichataura nezvavo unotoitisa kuti vanhu vaite maresista munoona jesu pane paakambopinda mutemberi ndobva aona mukadzi i think iri kuna luk nyaya iyi anga inzi ane mweya wokuputana mweya wokuunyana ndobva asvika akati you spirit of infirmity live mukadzi yauya mweya paakasunungura ndobva asumuka anobva atanga kufamba but anga ari muchechi munhu amen chifunga kuti akaita makore mangani ari muchechi aine mweya of infirmity wanga uri maari kureva kuti ipo pana apa tiri muno muchechi kune vamwe vane makore nemakore vari muno muchechi asi vane spirit of infirmity mavari mweya unenge wakaresista ndokuitisa kuti usasumuke utange kufamba ameni but now the gospel is here jesus christ paakasvika apa akasvika akati you spirit of infirmity live in the name of jesus amen nzvimbo ino yatiri itsvene vanhu vamwari ameni haiti ichijairira jairira jairira inini ndinoziva kuti nerimwe remakore mufundisi akamboita imwe declaration amene vanorambokuitirai upano vachakuitirai kana vasati vakuitirai zvikanzi wese are tunhundu wake twaari kuita munomu ari ukasasiya ino ino wiki ino zviri kufumuka maihwei pachechi pakaita bata kuti a ah, baba nhingi vazobatwa vakati eh, nhingi uyo azoita zvakati apona vanhu vachona ndo vanhu vaendi kuchiti maihwei ndo vakabata chechi amen saka chii chiri kuitika is the spirit of resistance yekuti wagarisa muchechi wanzwa evhangeri rakawandisa muchechi wakuzviona senge une njere dzakawandisa amen wakuresista kutendeuka mangani machechi eservice avakambopinda makawetinesa munhu agara muchechi achitendeuka but not are you saying kuti hatitadzi isusu panapa amen ndiverengerewo romans 9 18 to 23 kune vamwe vanhu vakatoomeswa mwoyo namwari ukaverenga nhau yafaro unonzwa kuti mwari vaituma mozisi tindaundara nafaro onzwa mwari vachinzi mwari vakaomesa mwoyo wafaro kuira kuti kune vamwe vanhu vanotoomeswa mwoyo nafaro kuti vaende kunotsva amen havana kusarudzo ndiverengerei naizvozvo unonzwira ngoni waanoda waanoda anomzwira ngoni right uye unoomesera mwoyo waanoda ah, waanoda anoomesa futi chii mwoyo zvino iwe ungati kwandiri eh. iye uchapireiko mhosva nokuti ndianiko unoramba kuda kwake hakuna anoramba kuda kwani kwamwari kwanzi anonzwira tsitsi waanoda handiti obva aomesa futi mwoyo waanoda but kuti unzure tsitsi manje pane nhau yaverengwa yaking hezekiya pano mwari vanga vatotuma muprofita ivo mwari ndovandaura kuti ini ndoti ndikataura izwi rangu haridzoki risina zvaraita panyika mwari vatuma muprofita vakati ndanomuudza shamwari hezekiya uyo aizaya kuti akufa kurwara uko achamuka apa hezekiya akasumuka ipapo anzi akatendeuka kunonzi akabisa nguva akapfeka masaga akatanga kunamata mwari tarirai upenyu hwandararama u akatendeuka paanga ari akanamata akakumbira kuna mwari semwari vanga vati ivo wakufa vakatuma kuti muprofita kuti ndanomuti uchapiwa makore mangani 15 pamusoro pemakore 15 iwayo akatanga apronouncirwa mablessings kingdom yako haina kana one anokonga uchange uri prosperous uchakunda uchaita chinyi everything that is good but problem yakazoita futi ezekiya pamberi mukaiverenga nyaya yacho ane vaeni vaakazogamuchira mukingdom make ndobva varatidza zvinhu zvese zvekingdom yake yakaparidzwa futi namudhara chiweshe yainzi vaeni ava vakabvepi wavatambira mumba mako ndo vaeni vaitisa kuti uite fonication nhata ndo vaeni vaitisa kuti uite mbavha ameni vakabvepi and after adaro manje wanzi vamuprofita apa akamudzokera akati vaonei zvanzi hapana chinhu chisina kuvaratidza zvikanzi zvese zvavaona izvi vari kuuya kuzotapa vari kuuya kuzotora iwe wambenga wambonzi namwari wekumana uchaita prosperous neuda kwokuti iwe waramba kutendeuka wabvumira mweya wekuresista kuti ugare uri mauri hauna kuda kutendeuka kuti ucheme kuna mwari zvoleyo mwari makore andaspenda aya ndichizama kururama ndinzwirewo tsitsi imi munonzwira tsitsi wamada mwari vakurangarira ameni wakagarwa nemweya wekuresista verengai second thessalonians ah, vatesalonika ndizvo 2 9 11

Kuuya kwake iye mm. kwakaita sebasa raSatani nesimba rose mm. nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanoparara Nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema. Amen, amen, amen. Dzokorerai kubva pekuti nekuti havana kugamuchira chii? nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe saka mwari unovatumira simba rokukanganisa saka mwari unovatumira simba yarutsero rekutadza kuti vatende nhema kuti vatende nhema amen nekuti hamuna kugamuchira gara henyu basi nekuti hamuna kugamuchira rudo rwezvokwadi hamuna kugamuchira ivhangeri rechokwadi handiti nekuti ndiye rudo kau hamuna kumugamuchira mm-hmm. ende hamuna kuda kutendeuka saka mwari anokutomurai simba rekuti mutende nhema hmm. ndosaka mm. muchiti mukazoona profeti vakupfuura munouya mese morara makanamata papa instead kunamata wakarara uchinamata mwari mwari vakakutumira simba rekuti utende nhema uparare nekuti hauna kuda kugamuchira so there is a choice here yekuti iwewe first unofanirwa kuda kugamuchira ivhangeri rechokwadi ivhangeri rajesu kristu warigamuchira we have to pass it on amen it is the purpose of each and every person kuti ivhangeri riende mberi amen tinoita zvese zvatinokwanisa kuti ivhangeri riende mberi panapa panofangoke pese apapa pazara pane makore mangani tiripo ivhangeri ngariende mberi meseji andoda kusiirai panapa nhasi ndekuti ivhangeri ngariende mberi usave regista but siya magese ivhangeri apuri raende mberi amen bhozi vamwedu hatichatoe kuchechika bhozi tokuzivai vamwe sista kana mune zvamee muchiita kusero moziva panapa mwari vakanaka ah, indotaa zvitarisa noti ah, uyu uyu kana kuti brother vaya vayava ah, ndoenda pachechi apo handichatotendeuki waita resista raisa kuti vhangeri riende mberi saka nhasi ndava neshoko iri gamuchira rudo rwechokwadi that is jesus christ amen ende kana wagamuchira jesu achakupa simba rekuti unokunda every resistance inenge iri muupenyu hwako every spirit inoda kutadzisa kuti uinde mberi neevhangeri ramwari inokundwa because of the spirit of the lord amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Vamwe vanenge vatisa muimbi just. Because pane pamwe pandambotaura pabata vamwe vakati ah dzinenge dzauya yakativinga izi kana kuti vanenge vataurirana ameni chinhu chonzi ivhangeri chinondibata bata maningi because ukafunga the good gospel the goodness of the gospel wozoona vamwe vanhu zvavanenge vachiita naro rine vamwe vanhu vakarifira ivhangeri amen people suffered persecution because of this gospel kuti rive patiri nhasi panapa ivhangeri rine vamwe vanhu vatoripasa apa

everyday ndinofanirwa kutoitawo service igeneration yakatoita pass on to the next generation amen haleluya kuse kwate kutenda evhangeri rekuti kana zvakati zvaitika tofanirwa kuenda kuone on one aiwo vakomana vacho mazuva ano vari kuita kuridza mari chaiyo chaiyo bcoz makarara makapusa makatumirwa mweya wekukuvharidzira kuti usavone kuita kuti utende nhema unonzwa vanhu vachi unonzwa nyaya yekuteerera teerera so umwe unenge wafunga kuti munhu wamwari ka wozonzwa vanhu vakupa matestimony if it wasn't for the prayers of ipapa takutenda maprayers apapa kudarika iwo munamato wako unosvika kuna mwari because mwari tese tavangofanana pana mwari amen tese tiri kutoridawo denga iro riri inini pandatomira panapa indatoti mwari ndatoita pangu ini ndinzwireiwo nyasha ndo munamato wangu iwoyo zvoti pandakanzi toda kuti uparidza handina kumboramba kudhara ndaisimboti a ah, mareasons mareasons mareasons ndakazotenda chimwe chinhu ukaona wapiwa chekuita muimba yamwari ita seuri uda kufa musi iwoyo nekuti hauzivi kuti chibuda apa uchaenda kupi amen ani mazazotaurika vakanzi vakangodonha vakatoshaika vakaenda hauzivi kuti zvichadii saka ukatoona watowana mukana wekuti upinda muna umumu chibatisisa ivhangeri worirave unatorinzwisisa ivhangeri ndomaari jesu kristu akagara mauri hauna kana mweya umwe unozokudzivisa kuti usazive chokwadi amen you have to be resistant to the devil kwete kuti varesistant kuivhangeri ramwari the bible says resist the devil and he will flee amen saka dambudziko redu manje hatichagoni kuresista devil asi ndoziva kuti mwari hatipi zvinhu zvatisingagoni kuda kukurira for you kuti unga uritori munzvimbo munoumu ndimwari vakatotutoe munzvimbo munomu amen saka iwe chimeka sure kuti urimo munomu usabatwe nemweya wenzvimbo kune unonzi mweya wenzvimbo soti ndakuenderera mberi nguva yadarika ndimboexplaina umwe wandaitamba naye shamwari yangu anga ari mufundisi ndichimuti konodii kumbopota uchinda unoparidza kutokuto ndoumulani kutambira muredcliff chete zvikanzi a ah, baba kutoudwa kuitu ndikati indava hanzi kune dhimoni renhamo ati iya kuti kutoureva kuti kudii zvikanzi chamwari chero kaenda kuchechi ipi kutoudwa hakuna zviriko zvinobudikira tobva ndazogara ndega ndikatanga kuona kuti ha munhu yaurida kureva kuti kudiwi iziti kuti iye ivhangeri iri ari kutsvaga kuti zvepano panyika zvepano pasi obva atsvaga nzvimbo kuti uku ndo kune mari ka uku mm. ndokwatogona kukama vanhu uku hakuna mari uku uku hatigoni kukama vanhu ndikaona point iyoyo ichifita ndobva ndazotarisa futi kuti saka ikoko kutodhi kwacho kwakamboita sei ndobva ndaona kuti zisco yakavhara hakuchisina e-, economic activity inopa vanhu mari zvinoreva kuti tohut saka inonzi ndinzvimbo yechi yevanhu vasina mari but manje chimira ndikuudzei chimwe chinhu wani nezvinotaura ivhangeri manje iyoyo nzvimbo yacho isina vanhu vasina mari ndonzvimbo dzaiendwa napauro kunoparidza ivhangeri dzevanhu vasingatendi ndodzaendwa napauro kunoparidza ivhangeri saka iwe uri munzvimbo iyoyo kana wariwana ivhangeri waritenda iri chitanga kuparidzira vamwe ivhangeri vauye vakawanda kuivhangeri tiende kudenga takawanda tisina mari yacho amen tiine mari tisina mari tinongomunamata jesu uyu jesu haanei nekuti pane zviripo here kana kuti pane hapana handisi kuti jesu haakwanisi kutipa mari kana kuti jesu haakwanisi kuporesa anokwanisa kuzviita zvese izvi unonzwa panhau yalazarasi jesu audziwa paya kunzi uyaa wamunodisa uyaa arwara akapindura akati this sickness is not for unto death but it is for the glory of god and for sure it was for the glory of god so sometimes maybe your situation is for the glory of god is not for unto death but ini ndiri kuti usatarise ipapo kuti zit for the glory or not for the glory but let us look unto the cross mukadzi aya anga nemakore achibuda ropa vakambozama kumubata bata kuti varesist aresist resist ave aiziva kuti chandiri kuda kunanga ndijesu apa ndoda kunota unobata nguo yake kana ndikabata nguo yake ndamuwana ndinoponeswa amen taive kutenda ndo ivhangeri ratave naro iko zvino ivhangeri rekutenda muna jesu with or without tichanamata mwari no pa system with pa system tichanamata mwari great men and women of god they shall be raised from this place ameni asi ivhangeri ngarive ivhangeri rechokwadi nekuti mweya uyu matounzwa kuti uchatumirwa kune avo vacharamba kutenda